I wish una crypto welcome to Crypto Gist with una crypto babe. And today wetin I wan talk about na wetin dem dey call FOMO. FOMO mean fear of missing out. But before I continue, I wan thank those of una wey don dey subscribe to my channel and if you be new subscriber, I wan ask you to rush hit that notification button so that you go fit get

FOMO fit dey for anything, no be just for cryptocurrency. FOMO na every aspect of our life. As far as we dey this life, everybody dey get fear of missing out on something. So wetin fear of missing out basically mean for we language na say everybody don dey do, me sef gatz do. na wetin fear of missing out be be that but for cryptocurrency na very very terrible thing make person dey get fomo because e go mean say the person go buy cryptocurrency when he no suppose buy or sell cryptocurrency when he no suppose sell and the aim of going into cryptocurrency na make person make profit so when i dey buy at a loss or i dey sell at a loss wetin come be the essence of going into the cryptocurrency na you understand so Wetin fomo dey do be say fomo dey play with people emotions, their feeling. You know how dem dey tell us say make we fall in love with our head and not with our heart? Na so fomo too be, na so cryptocurrency matter be. You go go inside with your head and no be with your heart. Because if you dey go inside with your heart, na there you go use dey go buy coin wey you no suppose buy or um sell coin wey you no suppose sell. In fact, e get one story sef I wan hear of one Japanese man when go buy cryptocurrency. As him buy the first time, him buy nine hundred dollars worth. He see say oh, the thing make sense. The next time when he go go buy, he dey buy huge amount own. Before you know, and the man bin dey plan to send him pikin go school. Before you know, money he don go buy cryptocurrency wey he no suppose buy for high price. By the time when the cryptocurrency price come fall down, he don know he come notice say na FOMO na him do am. So FOMO, how to escape FOMO na sey when you see sey people dey rush dey buy something or dey buy cryptocurrency, you go wait, you go study, you go ask question, why dem dey buy at this time? Wetin I go gain if I buy at this time? Then e get graph dem, that is e be like mathematics things when people wey dey trade dey follow ehen, all those graph wey we use for secondary school that year. You go study am, you go ask question, person no just dey jump dey enter dey go buy cryptocurrency just because say hey the price don dey go up o everybody dey buy o i fit miss out if i no buy o people wey dey buy like that dem dey make loss na wetin make fomo dey very very bad be that in fact one of the top top people for cryptocurrency wey dem dey call shang peng zhao na him be the owner of one exchange wey dem dey call Binance, di man give advice talk say pipu wey dey um fear fear for cryptocurrency matter make pipu no dey follow dem, na pipu wey be say dem stand gidigba dem wan build something out of cryptocurrency na im make pipu dey follow. You sef na those kain pipu make you dey follow, make you dey study di market if not you go dey follow pipu wey be say dem go buy cryptocurrency wey dem no suppose buy den when dem come make loss dem go say cryptocurrency no good. Another typical example, una remember say by 2017, um cryptocurrency price high reach twenty thousand dollars so people wey be say the time wey e dey um three dollars dem no buy e enter three thousand dollars dem no buy e go nine thousand dollars dem no buy e go ten thousand dollars dem no buy as dem see say the thing don dey increase e come reach twenty thousand dollars na that time some people come go buy why because dem dey feel say hey as this thing don dey increase now if i no buy now i go miss out o as dem buy that time when the price come come down hmm my brother some people the thing shake dem shake dem reach the foundation of their bone but so basically FOMO na bad thing for cryptocurrency because e no too good and you know say cryptocurrency get season, e get wetin dem dey call bear market and e get wetin dem dey call bull market. Bear market na when the market dey come down, the market dey come down. Bull market na when the market dey go up, that means the prices dey go up. So if bear for bear market, person come buy cryptocurrency when maybe cryptocurrency dey high he come buy am when um, um, bear market come come when be say cryptocurrency price come dey go down he go feel say hey na so i go come lose all this my money he go rush he go sell when that person come sell for that time now the market go come experience wetin dem dey call bull run that means the market go come dey go high the person go come see say ah market don dey go high o oh. hey i don make loss so for cryptocurrency Na patience na im dem dey use as in person go gats use im brain come dey patient no be say market dey go high you go dey fear market dey go low you go dey fear you go just give yourself unnecessary hypertension na calm calm for cryptocurrency just like love you go use your head no be your heart so na the gist wey i get for una for crypto gist today be that so if you know say you never follow you never subscribe to this channel still take time make you subscribe share the channel and like my page thank you for watching